ha aha alkila vidéo, pórke upe aha'e orrekomenda. Ha upeichahágui che resaho peteĩ kartél he'íva Guardería Jardín Marcial Deportivo ha aha aporandu mba'éichapa upépe la oike hag̃ua la che memby. Ambe'u chupekuéra la iprovléma ha ensegída ha'ekuéra oasepta ha al día sigiéntegui oja oñepyrũma hikuái, oñepyrũma pe mitãkuña tuichavéva hína ko'ág̃a. Upérõ mboy ha'e ogueroguata. Haimetete oreko tre áño upérõ. Ha oikéma ojapo avei la tekóndo térã mba'e. No, upépengo primeramente odivuha, opinta, ha media óra mimi la ojapo hikuái la gimnasia. Ha upéi ha'e okumpli tres áño upépe en el mes de agosto. Okumpli tres áño ha upéi oñe, og̃uahẽ la fin de áño oikopa la ikolasionkuéra. Ha la año siguiente-gui ha'e oñepyrũma, oñepyrũma la tukumbo morotĩ-guie. Ha upéi og̃uahẽrã tuku mbohúme. Og̃uahẽ tuku mbohúme en el año, el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Mbohúi ha'e ogueroguata upérõ. Oreko seis año diez meses. Che memby mokõiha osegi chupe. ensegída voi. Ha ha'e este al áño sigiénte ja orekóma la tuku mbohũ. Ha'e noventa y cíncope ja orekóma la tuku mbohũ. Ha upéi oúramo mbohapyha oike avei upévape. Ha pe mbohapyha ja opracticáma ótra modalidad mbo'ehára Francisco Granadondi, upéva Club Deportivo. Joniápe. Ha'e ijehegueiraínte pe mbohapyha oike térã mba'e. No, nahániri. Pe tuichavéa siémpre la pionéra en tódo. Ha'e oho opraktika mbo'ehára profesór Granádondi, osegi ma'ẽ ichupe pe mokõiha ha pe ipahague katu ja este ifasilvéma chupe pórke iñermanakuéra ombo'e avei ichupe. Ha yvu marane'ỹ. Che che réra Katy Chaparro. Ha ajapo tekóndo. Ha ha'ekuéra heta mba'e ojapo ndaha'éi tekóndo añónte, ajépa? Heta mba'e ambostudia, añeha'ãmbaite la che membykuráre ambostudia hag̃ua. Ostudiai hikuái ko'ág̃a inglés, ostudia hína hikuái ko'ag̃aite periodismo y locución. Iprofesor imbo'eharakuéra héra Valentín Gómez de la Fuente. Mba'e he'i ne ména Ne memby kuñakuéra ojapo rehe taekwondo. No ha'éngo ovy'a, káda tuã ningo ovy'a la ohechárõ la ifamiliakuéra osovresali ha grásias a Dios che la che membykuéra enterovetéva osovresali en tódo los aspéktos. Che memby pe este mbyteréva ha pe michĩvéva ha'ekuéra abanderáda de la eskuéla de la imbo'ehaokuéragui. Ha'ekuéra oreko la Pabellón Patrio que es la máxima este el máximo o la máximo honor ome'ẽva la escuela la mitãkuérape. Upéicharamo mba'e nde ere umi isýpe he'íva ikatuha oho tape vaíre ojapo haguére ko'ã mba'e teko ndoumía ñorãirõrã naiporãiha mba'e nde ere umívape. Entéro sykuérape. Ha tuakuérape che arrekomenda omohemi hag̃ua ombostudia la arte marcial la ifamiliakuérape, pórke ohecháta ha pórke ohecháta la diferénsia. Che la che membykuéra ko'ag̃aite peẽme he'íra og̃uahẽ tape vaípe ha la artes marciales peteĩ disiplina, disiplina ningo ja he'ipaitéma voi la héra, odisiplináta la mitãkuérape ha onohẽta tape potĩme, onohẽta tape porãme.